Менә мәчет янына тукталдык әле, мәчет ут баганасы артындарак. Менә шундый авыл, ташландык йортлар бик күп булганы игътибар иттек. Хәзер авыл халкы белән танышып, авыл тормышы турында бераз сораштырып алырга ниятебез бар. Ашык капкалар бар, йозаклар эленген капкалар бар. Танышып чыгыйк әле.
Халык җанына, балаларга булысын, ни хәтле балаларга булыса ул ятим балаларга, аннары семьялары күп балалы кешеләргә булыша бит. Шул хәтле рәхмәтлемен. Хаман бит халык җанны бүтән. Хаман халыкны ничек тә булышырга дип тора. Менә бик рәхмәтлемен мин аңарга. Безнең кешегә дә әйтәм. Рәхмәтне әйтәм Путинга дим. Хаман бит алга күтәрә бит, илебезнең дә бит шул хәтле. Бөтен ил арасында да бит шул хәтле. Ничек булган ул шул хәтле? Россия өчен тырыша бит ул. Шул хәтле. Шулай тоясыз, әйеме? Шулай тоям мин аны.
Шуның хәтле телевизорны хаман времени карап кына барам. Ә үткәннәр белән бүгенге тормышны чагыштырасызмы? Үткәннәр белән бүгенгесе
чагыштырып та булмый. Бүгенгесенә бик меңнән мең шөкер, меңнән мең рәхмәт бүгенге тормышка. Шуның хәтле рәхмәтле. Ев әлгеләр уйлыйм, уйлыйм да, мәтәм ничек яшәделәр икән дим. Безнең бала чакта инде бик юк заман инде ул вакытта. Ипиге дә туймаган чаклар булды бит бездән. Бездән авылда инде мин үзем Чувашиядән килдем. Әниебез Әтиебез бездән мәктәптә уку физрук булып укытып җөрде. Ул вакытта ук әти укыган кеше бездән. Бик класс белеме белән ул бөтен авылга кирәк яракны әти ясады, әти җанына киләләр бездән. Аннары без мин ничәнче дә 48 нче елда үзем Мин белгәндә әле безнең әтине служу иттерге чакыралар и, службага барадыр и, офицер и безнең әти. Менә, мин белгәндә дә шунда барып-барып кайтадыр и, айлап. Әниегез инде бик иртә үлде дидегез. Әниебез инде 36 яшендә үлде әни. Ул вакытта юк заман инде, шул Ничә бала калдыгыз? Биш бала калдык без әнидән. Мин алыста инде кечкенә энебез бар иде әле без әни үлгәндә. Әни авырды бездән. Шул баладан соң салкын тиеп авырды. Шул баланы очыкташып карыйдыр иек. Мин олы олысы булганлыктан миңа күбрәк эләкте инде бала карау ул вакытта. Мин 8 класста укыйм. Э, класс җитәкчебез килде. Син, ди, калырга тырышма әле, ди, син, ди, быел, ди, эрзаны бирәсең бар бит, ди. Учетлашып карагыз әле, ди. Шундан бала бишектә ята, баланы килеп карады әле ул. Шул ук төсебез кыскатыныя. Менә шуннан соң учетлашып карый башладык. А ипине пешерәбез. Ипине мин пешерә дә рейем, и дә пешерә дә рейк ипине. Шул вакыт ук Ә менә сез Чувашиядән килдегез бит. Чувашия белән Татарстанны чагыштырасызмы? Кайда яхшырак тормыш? Хәзер чагыштырып булмый инде. Анда да кайтып киләбез яфрак бәйрәменә шул зиратка кайтабыз инде. Әти-әни өстенә күбрәк туганнарыбыз янына инде кереп чыгабыз. Тормыш анда да бик әйбәт хәзер. Яхшымы? Яхшы, анда да әйбәт. Залланарлык түгел. Ул тормышлары әйбәт, матур иттереп яшиләр. Э, Кайвакта нипте куям инде. Килеп аташкан инде мәтәм монда дим, туганыбыз юк, ниебез юк дим. Э, Авылдаш бар лиде, ан белән аралашабыз инде. Ну, бер дә кыйынсын мин үзем. Ничек килеп эләктегез сез монда? Ничек ул вакытта мин инде Чувашиядә бит э, не безнең җир ес. Икмәк чагындан кыенрак. Урман якын безгә. Утын чагыннан аптырамадык. Ну, икмәк кирәк. Терлек асрыйлар бит. Икмәк булмагач, терлекне асрап булмый. Әти инде бераз булса да эшләп кайтасың мәллә кызым ди. Икмәк ди. Менә шул икмәк эшләргә дип килдек без. Монда. Шунда тормыш иптәшегез белән таныштыгыз? Шунда, ие, шунда таныштык инде, тормыш иптәшем белән. Менә.
Ничә ел бергә яшәдегез? 39 ел.
Субханалла.
39 ел бергә яшәдек, бик матур гомер иттек, шулай биш бала үстердек. Монда җыртта да бик тәртипле булдылар. Бер сүз әйтмәделәр, бабай да чуваш кызы дип обижать итмәде, бер дә Мин кайтмыйча, чәй дә эч, э, чәй эчеп, ашап та утырмыйлар, и, мин фермадан кайтканны көтеп утыралар, и. Мгм.
Хәзер үзегезнең дә ферма хәтле дисез маллар.
Хәзер үзебезнең дә ферма хәтле инде.
Тарталган хәтле тартабыз инде. Бу бозрак булмас инде. Мгм, мгм. Савуын аппарат белән савасыздыр бит Аппарат сыерларны. белән, аппарат белән.
Быел и кормыжаклар да бит такы-тыкы. Мгм, Булмады бит, кормалар да начар. мгм. Быел бу- осрап чыгабыз инде шулай. Торышабыз.
Ярар, исән сау шулай эшләп, аяк асты йөреп торырга, сәламәт булырга язсын. Шулай язсын Ходаем, ярар.
Танышулар, аралашулар, хәл белешүләр. Күзгә күз карап сөйләшүләр иң рәхәтедер инде ул. Аны бер нинди социаль челтәрләр дә, бер нинди интернет та алыштырмый. Менә авыл халкы белән дә шул хакта сөйләштек. 91 яшьлек Галия Бану апаның авызына гына карап торасың менә. Шул кадәр матур итеп, эзлекле итеп үзенең тормышын, бүгенгесен сөйли. Күршеләре Гүзәлия ханым, Валя апа да бөтенесе дә бер авыздан Бүгенге тормыш Аллага шөкер яхшы булганына сөенеп яшәргә кирәк диләр. Иң мөһиме саулык диләр. Дуслар, сез дә килешәсездер. Апас районы Сатмыш авылы халкы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Кибеткә кереп чыгыйк әле. Анда кемнәр туры килер икән безгә?